Naawuni ti yɛri yɛtɔɣa ka bɛ daa mali yɛligu yɛra, A chɛlindirila Naawuni ŋɔ maa? Naawuni zom ti nam buɣim, ti banima, ti manima, ti daalifannima, ti ŋahinima, ti paɣiba ban daŋ duɣu ni Naawuni pahimba haske, ni Naawuni laɣim mini malaika suma. Alhamdulillahi, n tɛha ti zuŋɔ nolori boli daba ata, ka ti kana ti ʒini Masjid Tahliil ni Naawuni daba ban nyɛ alibarika al'umma.

Naawuni gulimiya ka mali yɛla zaŋ ti ti puuni yino Naawuni na dahi ŋɔ ŋun nya Mr Lukman ni o bɛ tibbi shee alaafee kani Naawuni pahi ma alaafee Naawuni chaɣi ti mini o nya taba ni suli doo ka suhiri aduwa n tiri Neesim TV

ka Naawuni niŋ li haramsi n-zaŋ ti ba. Dini n-nyɛ Naawuni yɛli, Wa ala lazina haadu, o yɛn lala n-nyɛ li, di be ninvuɣ shɛb bɛn nyɛ Yɛhuudunima, Annabi Musa niriba, haramna, Tinim Naawuni niŋ haramsi n-ti ba, bimbɔh haramsi, kulla zi zufurin, biŋkɔbigu kam ŋun mali zufur nyɛmi ya, pa ti ni nyi nyɛɣ shɛli ŋɔ, kamande a nya raakumi wa napɔna maa. Man nyɛ nyari maa din nahala taba, di bi yaai ka man mi bihi ŋɔ ni yaai shɛm ti kpahi ya, ti bi yaagi ŋɔ ŋɔ, I mean, ta, ta puɣiri m-bali bɛ ya takari fiɛma, eh? Takari fiɛma, ehe, to, to takari fiɛma bali nyɛ waato zii zufiri. Biŋkɔbigu kam ŋun nyɛ ŋun mali takari fiɛma Tinim Naawuni naŋ la waato lala takari fiɛma biŋkɔbigu ŋɔ ŋɔ bɔharamsi.

Ti daa niŋ Harans ti Yɛhudianima, bɛ din ŋubi piɛɣu piɛɣu piɛri bini kpam, bɛ mi din ŋubi naɣ bini kpam, illa maa hamalat zuhuruhuma, naɣ la kpa shɛliya din kpuɣ pa biŋkɔbigu maa nyaaŋa zuɣu, din ŋuna bɛ ni tooi ŋubi, awil hawaaya bee bini maa, binnyɔri. Naɣ binnyɔri bee piɛɣ binnyɔri, aw makhtalata bi azimin bee kpa shɛli din kana ti tuui gari binkɔbigu maa kɔbili puuni, pa o maŋmaŋ kpam ŋɔ kpam ŋɔ di kana ti tuui gari o kɔbili puuni, zaalika jazaynaahum, wayɛndala ŋɔ maaya ka Tinim Naawuni zaŋ yɔba samdi bɛ bagiyihim domin bɛ zualinsi zuɣu.

Bɛ ni nya waatɔb biŋkɔbiri, wat-tayr, ni noonsi, maa lam yas, maa lam yakun maskuukul asaabi'i, lala biŋkɔbiri maa, wal napɔŋ bihi maa din dee bi yaai yaai dii bi tahi tahi kaman ti, ti, ti dini ŋɔ, kal ibili, kaman raakumi, maa mi raakum dini maa di laɣimmi, wan na'aam, ni taataa, taataa gba dini di laɣimmi, ni bini maa, bat-tɔɣ.

Maka yoobu yuuni, yuun shɛli Naawuni yooi ma ka ti Annabi Muhammad ni musulinima ka baŋsi o, kadama bɛ ni kpe tiŋgbani shɛli ŋɔ tɔtɔrom zuŋɔ, haraamu n-nyɛ li ni chɛfuri doo bee chɛfuri paɣa kpe tiŋ maa ni. Dinzuɣu halizɔn a kpɛri Maka bee Madiina, a ni nya ka bɛ sabi pam, Mam niŋ duhulil kufaar tiŋgbani ŋɔ m-mɔŋ ya ni chɛfuri di kpɛna dini. Tɔ lala yuun shɛli Naawuni ni zaŋ Makka sulinsi zaŋ niŋ musulinima nuu ni. Lala yuun maa wummi ka Annabi Muhammad yɛra, Inna Allaha wa rasuulahu, Baŋmiya kadama Naawuni ni o tumo, harrama bay' al-hamri, Naawuni niŋ waato dam kɔhibu haramsi. Ti kpahimi be? Dam di kɔhibu nyɛla haraamu n-nyɛ li. Tɔ ashee di kɔhibu yi nyɛ haraamu, di nyubu nyɛla bimbu? Haraamu. Naawuni niŋ dam kɔhiba haramsi walmaitata ni binkpim, binshɛɣu din kpi zaɣ muni, bɛ bi kɔri o. A gba yi lo, Naawuni niŋla haramsi walkhinziir ni kurchu nimdi, Naawuni niŋla haramsi walasinaama ni buɣa jɛmbu, Naawuni niŋ buɣa jɛmbu haramsi zuŋɔ dabisili ŋɔ.

ka di baligi o tutila bihi asufuna ka lahi mali li n ʒiɛri ŋarima ma ŋarima ŋarim ni bɛ maa bi ʒiɛri li la kpam ka di bɛ kom maa ni chɛni viɛnyɛla maa bi lahi mali li ʒiɛri ŋarima wa yustasbihu biha nnaasu ka daadama nim lahi mali li juuri firila daa maa tin daa yuusi waambɔŋ gaasi la tin tooi zaŋ li niŋ fakaala annabi ŋun yɛli la huwa haramun ŋun yɛ haramun kuli nyɛli

ka yina nti kɔhi li wa akadu samana ŋun diri di liɣiri ba a Naawuni niŋ di haramsi. To dinzuɣu a nya ti ni ʒi zaamani shɛli ŋɔ ni Anabia la ni binshɛɣu kam din nyɛ din vuɣira daadam ni yɛn di li ka di faai haŋkali, to lala bini maa haraamu n-nyɛ li. Dɔɣi shɛli din nyɛ haraam maa, di biɛla dibu ni di pam dibu yi mini yɛlinduma Naawuni sani. To zuŋɔ zaamani kana ti paagi binyɛr shɛŋa din vuɣira. Di bi kpuɣimi kadama ni dam m-vuɣira, dam m-vuɣira ka bɛ yina n-niŋdi ni neesim bɔbilirili m-bɔbilirili nti yihiri varina, ka vari vuɣira be o m-be di puuni haali nti yihiri tiramadɔɔ. Bɛ, bɛn yihi Tramadol na. Tramadol di nyɛla tim din nyɛli ka di be ashibiti ni ka bɛ mali li tibira. Amaa ka ninvuɣ yolibu yina din di tibiri la ka di ti leei barina zaŋ ti ti. A ka hɛnjo ka nir yi vali Tramadol ka bɛ yi zaŋ ban vaandili maa wuhir a, a ni nya ba bee TV puuni. A mi ninsalinim m-bala? Baandɔri m-bala? A ku tooi baŋ bɛ zaa maa puuni o ʒiɛi maa ŋun maŋmaŋ bi mi o biɛhigu shɛm? Tɔ! A ni yɛn yɛl Naawuni kuya ni din kam buɣiri nyɛla haraami, ka bɛ dihi li naɣichiinsi nti yɛl li ni tiraama dɔɣu, ka Musulinim yina nti zaŋ li leei bɛ Daguli n-kɔhiri li. Bɛ mi ni kɔhiri li ŋɔ maa ka nyɛ Musulim bihi n-dari li n-nyura n-yiri bɛ hankaya puuni. N ku lahi wum ti Naawuni, dama bɛ ku puhi jiŋli, ka ka Naawuni daba yina fɔna fɔna nti kpari ta a ŋɔ taafɔɔsinima n-gbahiri lala tima ŋɔ, ka zuŋɔ ka ti tooi mali ti nanim shɛba ka bɛ yina nti zaŋ bɛ support n-zaŋ tiri lala waato taafɔɔsinim ŋɔ n-yɛli ni bɛ ʒe bɛ nyaaŋa kaman yɛbu toli na. Yab saɣiŋmar naan yab yoonanima. Bɛ zaa maa bɛ ʒela bɛ ni. Ka naan chɛ na shɛb mi bɛ puuni bɛ gba zaa nyɛla nakara ka bɛ mi yina n-gba ti kɔhiri li. Di paya bɛ bi n bɛya ni bɛ bi kɔhira. A a yina ti sapɔtiri ŋun kɔhiri li, a kɔhiri mi maa. Dinzuɣu lala nanim ŋɔ, Naawuni yaa, kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyah, ti zaa nyɛla waatɔm, bɛ bɛ ni puhi shɛb gulibu. Bɛ ni ti bɔhi ti Chiyaama ti biŋgula maa yɛla, dinzuɣu ti nima tarimbu ŋɔ nyɛla biŋgula zaŋ ti nanima. Nanim di yɛn yina nti faitiri tiri Amagɔgin ŋɔ zuɣu, amaa zuŋɔ Jɛlili, Jɛlili ni o deei bɔbimbu o tiim ni kpe na Dagbaŋ zuŋɔ. A yi kpe forest puuni, di bi ŋmani forest n-lahi bala. Bɛ ni kul neei li, amaa zuŋɔ ka nanim shɛba, pa nanim zaa, nashɛba ka bɛ yirina nti bɔri a yi di tiri ba.

Ti ni zaŋ suhuyurilim ka di nahindi ti. To nyin bia yaa, a yɛn naan saɣisi gbaagi a bia ka o bi be lala yoliŋyoliŋ, to gbaŋ ni a kpee ŋun bia bi bi saɣisi gbaag o. To binshɛɣu din tahili ka zaamani ŋɔ puuni ka na shɛba ka bɛ zali o bi tumdi tuma tiŋgbani ni, domin tiŋgbani maa di puu bi biɛri ba, pɔi di kɔhigu m-biɛri ba. Paliti kɔhibu yɛla n-be ba. Ti kul pu Dagbaŋ nanim zaa. Nanim a la ka a yɛn nya ka a tani ni a la zo mɔɣu ka bɛ yirina ti maani mahasara Dagbaŋ zuɣu. Di kani, tɔ dinnim maa n-chɛ ka biɛhigu maa laani n-ginda, ka biɛhigu maa be yiriyiri, ka zuŋɔ ka lala task force shɛba ban beni ŋɔ binshɛɣu din gbaai gbarigbarig ni o taba ka yinim nanim shɛba lahi ʒiya m-pilaanira yi ni yɛn niŋ shɛm n-di laɣikara n-wurim lala task force ŋɔ. Ka bɛ yina siɣi tiivi puuni nti yɛrila din nam bɔɣu maa yɛla, Ka m bɔhiri nalinima, bannim zuɣu ka ya diri deei nam maa? Palito kpahiri zuɣu ka ya diri li? Zuŋɔ naa yi kana ti naa yi bɔri tiŋgbani naa sani, ka naa kɔhi tiŋgbani maa laɣ karili zaŋ ti ma, ka n yo, ka mɛl a tɛha ni o zaligu ni tooi di ma. Tɔ piligim maa n-doli. Ti chɛmiya ti Dagbaŋ na shɛba tiŋgbana ni ban bi kɔhiri di pali ti bi zaligu di tumdi la tuma tiŋgbana maa puuni. Dinzuɣu Naawuni yɛla ni lala binyɛra ŋɔ maa nyɛla haraami binkpiŋ ni binkpiŋ kpam. Haraami n-nyɛ li ka bɛ dihi li naɣichiinsi m-bɔbi li li ni niŋ li hal ti zaŋ niŋ kuŋkɔna nim puuni ka naan yina ti kɔhiri li n-tiri daadamanima. Do haramu n-na kuli nya hal ni wɔyɔ din yuli booni binkpim. Dinzuɣu Tramadol hal ni zuŋɔ di nyɛla din buɣira ban kam nyuri Tramadol bee bɛ yi di puuni bɛ yɛn kpɛla buɣim ni. Kamani danyurili ni yɛn kpɛ buɣim ni shɛm o mi niŋ tuuba shɛm. Dinzuɣu lala binyɛra ŋɔ maa ti suhirila n Duuma Naawuni. Ti nannim maa bɛ pam bɛ hankaya gbiligiya ka chɛ n-chɛ tiŋgbana maa. Naawuni maligim bɛ hankaya labina tiŋgbani maa puuni ka bɛ zaŋ bɛ sapɔri n-zaŋ ti Typhus nim maa ka bɛ tooi tuhi N yihi bihi maa ni lala yoli yoli shɛŋa ni bɛn bɛ ŋɔ maa di pa suhuyurlim zuɣu, nolɔri ni yi shiri kul paai ka di chaŋ ti ni di kana dayili ti bɔri dam, ka bɛ yɛli ni, Ni dam naai na nyuri, danyuriba dam n-kpalim, eeh, nolɔri, nolɔriba dam n-kpalim, nolɔriba maa chɛfurinim m-bala, di mini musulim m-bala maa. Dɔɣi, dimbɔŋɔ zaɣ viɛlli m-bala.

Dɔmi yi zaŋ lim zaŋ leei yi biizinɛs dam kɔhibu ni kunyama, Anaso Asadaa ka na dam yɛltɔɣaya ni Naawuni narim waato ninvuɣ so ŋun ko chi ka di nyɛla o ni yɛn nyɛ o kɔhimi zaŋ ti daduɣira, to ŋun ko chi ŋɔ, ŋun dali, ŋun tɛli, ŋun duɣili, yaa gba yaa be ŋun kɔɣili, ŋun ʒili, bin ʒili so. Ŋun ʒili ni bini ʒili so ni ŋun suugi ni ŋun dali ni ŋun yuli yi zaaha yi be buɣim ni, to zuŋɔ ninvuɣ maŋa bɛn nya laɣiri zaa ma nuu ka nyɛ Tiraama buɣim ti ba laɣiri maa. To lala ka di lahi yɛn lee pɔhim chaŋ domi di bi doli di soli. Nyɛ kpe a kpee bia bahimi yoli ka nyɛ nyɛliɣiri di ni paligiri a soli ka zuŋɔ ka Naawuni yihi eh, wundaba task force nim ŋɔ bi nyɛviya ka bi zaŋ pa talima din kuli yɛn che ka musulim bihi ka bi zani dede ka yi lahi tuhiri ba. Yin tuhiri ba ka nari na biɛri ŋɔ maa, anfaani boli lee be di puuni? Dinzuɣu lala task force nim maa, Gbarigbari ni o nyaangi maa ni Fɔna Fɔna task force nima ni Jɛliili ni o team, Naawuni sɔŋmi ba. Naawuni sɔŋ bankam yɛn tuhi ba, Naawuni labisi bɛ daa niya n-zaŋ ʒili ba. Fahim Kɛzɛbu ka ti chɛ ma.

Yani fa in kazabaka ya Muhammad muhalifuka min al-mushrikin wal yahud. Wa yi di leei ka kafirnima ni Yahuudunima ka bɛ kana ya nti ŋmalisi ʒiri zaŋ ti nyini Annabi m-miligir a zaligu, wa man shaabahahum ni ban ŋmani ba, bɛ tatamti, ban ŋmani ba, fa in kazabuuka, bɛ yi yɛli ni ʒiri lana ya nyini Annabi. Fakul yi yɛli ma, Rabbukum, yi Duuma Naawuni ya, Zu Rahima, O nyɛla Nambɔzɔbo Duuma n-nyɛ O, Waasi'a, Ŋun Nambɔzɔbo yɛligi. A nya Naa na ti tani lana, Tam shɛli kam O kpɛhi ti la kɔɣisi zaŋ chaŋ O Nambɔzɔbo polo. A nya bɛ gba yi be O kpɛhi ti ya kɔɣisi ni ti bom ŋun Naawuni Nambɔzɔbo. O Nambɔzɔbo maa mi di yɛligi ya pam. Ti mi yi bɔri O Nambɔzɔbo maa shɛli ti doli la Annabi Muhammad. Annabi ka ti yɛn doli ka nyɛ Naawuni nambo zubo maa. Ii, Naawuni nyɛla azaaba Duuma, amaa nambo zubo Duuma n-lahi nyɛ o. Hal o taadee wɔn nambo zubo maa, Naawuni di nyaŋ o sujee ŋɔ maa. Bɛ hadiisi n-nyɛ li. To n zo Duuma Naawuni, o ni yɛli a ni, Bɛ yɛn ni ʒiri lan nya. To, bɛ labisi ʒiritaa maa zuɣu, Naawuni bi yɛli Annabi ni o yɛn ba ni bɛ be buɣim puuni. Bisimila ʒini kpe ŋɔ. O bi yɛli ni, o bi yɛli ni bɛ bi bɛ buɣim. O yɛli mi, bɛ yɛli ni ʒiri la nyaa, to yɛli ba yi zuui rahama waasiɣa, Naawuni nyɛla Nambɔzubo Naa n-nyɛ o ŋun pini yɛlima ka o Nambɔzubo yɛlima bɛ ni mi ni yɛlimaŋ la anda bɛ nyaa, bɛ naan ku yɛli ni ʒiri la nyaa. Donso, bɛ ni bi mi ka labisi ʒiri zaŋ na ŋɔ, to yɛli ba ni Naawuni Nambɔzubo di yɛligiya pam, donso bɛ niŋ tuuba, bɛ yi niŋ tuuba Naawuni nyɛla ŋun yɛn chɛ bɛ taali, keno laa yuraddu ba'asuhu, Naawuni tɔbu, Naawuni daazaaba, so bi labisiri li, bee Naawuni bi labisiri O daazaaba anil kawnil mujirimiina, ka chɛ ninvuɣu shɛba ban nyɛ chɛfurinima, ban nyɛ ninvuɣu fina, Naawuni bi dee bi labisiri O daazaaba ka chɛri ba. Dinzuɣu kpɛŋŋɔ tarhiibun lahum min mukhalafatihim Rasul, Naa ni ti tali lan varisiri ba ni bɛ di ti miligiri Naawuni tumo.

Ba ka dama bima Naawuni nyɛla ŋun daa zaŋ ŋun niŋda azaaba yɔŋyɔŋ ma zaɣ biɛɣu m-bala. Kpɛri wa innahu la gafuurun rahiim. Ŋun Naawuni lahi nyɛla gaafara Naa ka nyɛ nambɔzubo Naa. Luɣushɛli ŋɔ ni wa inna rabbaka la zu magfiratin linnaasi ala zulmihim. Ban ka dama bima Naawuni yaa n poya wa nyɛla chɛmpaŋ Duuma n-nyɛ o zaŋ ti daadama ni bɛ zɔhisi shɛŋa bɛ ni di. Yɛlli ni o mi ni nyɛ chɛmpaŋ maa, wa inna rabbaka la shadiidul ikaab. Aduma Naa lahi nyɛla azaaba kpeeni Naa, luɣushɛli ŋun Ya Nabi ibaadi anni ana al-Ghafuuru Rahiim, Anabi n daba la, tim ba lahibali ka dama man Naawuni nyɛla Gaafara Naa ka n chɛri n daba taya, ka lahi nyɛ Nambo Zubo Naa, Naawuni chɛli taya ka zɔri ti niŋmua, ka lahi baŋsi ba, wa ana azaabii huwa al-Azaabul Aliim, n daazaaba din lahi nyɛ azaaba din kpɛri niŋgbuna ni, luɣushɛli ŋun Ya ni Gaafiru Zambi wa Kaabili Tawb, Shadiidil Ikaab, Naawuni nyɛla Ŋun chɛri taya. ka bɛ di tuuba, amaa leelahi mi ya ni o nyɛla azaaba kpee ni Duuma mi o. Luɣ so ni, Inna batisha Rabbika la shadiid, ban kari maa duma Naawuni baabu di mali yaa pam, Innahu ŋuni duma Naawuni huwa yubdi'u ŋuni m-piina, wa yu'iidu ŋuni lahi labisira, wa huwal gafuur ŋuni Naawuni lahi nyɛla gaafara Naa. Dinzuɣu fa in kazabuuka bɛ yi labisi ʒiri zaŋ niŋ a ya, di dii pirimi labisi ʒiri niŋ a maa ka zaŋ ba kpɛhi buɣim ni ya. Yɛli ba yaa ba bukum zuɣu Rahama, yi Duuma Naawuni nyɛla nambɔzɔbo Duuma, waasi'a, ka o nambɔzɔbo maa ka di yɛligi pili binshɛɣukam. Ti kpahimi be o, Naawuni nambɔzɔbo Duuma n-nyɛ o. Maa lihi Suratu A'raaf suri shɛli din beni puuni ŋɔ. Satan wa kana Rasuulillaahi sani nti yɛl o ni, Ka daa wa bɔhi bɔhi Annabi bɔhisi, nti bɔhi Annabi, O yaa Annabi, ka lahi tɛhi ni man Satan ni Chiyaama ni kpe buɣim ni. A niŋ ŋan kpe bɔŋɔ? N ni bɔhi a naba daliri ka di di n-kpɛri bɔŋɔ. Mani bɛn kpe bɔŋɔ? Paɣa Kur'aan maa bi yɛli ni di Naawuni wa rahmati wasi'at kulla shay, N nambo zubu di yɛligi m-pili binshɛɣu kam. Naawuni yɛlila yuri ni o yɛli ŋɔ, Wa ana mina shay, Ma man Seetan man gba nyɛla binshɛɣu. Di saha ka Annabi fu, ka Jibirili sheei n-ti ti Annabi yɛltɔɣa ni o zaŋ yɛli, Iin! Wannan bo zuɔ ni pili binshɛɣu ko na fasa'aktubuha lillazina takaw a mi pala takaw ni balim ya jahannam bo zuɔ maa yaa n sabili pa ninvuɣu shɛba ban zɔri ma Naawuni a mi bi zɔri ma a di zɔri ma maa na n ŋmɛ sujada maa ti Aadam to dinzuɣu Naawuni nyɛla Nambozubo Duu maa

bi maana allazina ashiraku, ninvuɣu shɛba ban nyɛ baɣayu maaniba, chɛfurinima, sayakul, ni balimbiya yɛrimiya, law shaa Allahu, a Naawuni yi di bɔra, ma ashirakina, ti naan ku bo kpee pahi wa zuɣu. Ni baɣayu maanibiya yɛn na la, dinzuɣu ti maani baɣayuya yɛn ni Naawuni mali nyin dama maa, ban chɛfurisirili jɛrilim pahi ka bɛ ni Naawuni bɔri ka bɛ be lala ni. Naawuni di bɔra ti naan ku bo kpee pahi zuɣu, wala aabaa'una bee ti banima ni ti yaannima bi naan ku jɛm binshɛɣu pahi o zuɣu, wala harramna min shɛ'in, o mi di lahi bɔra ka o naan ku niŋ ti haramsi ni binshɛɣu ka yi ni biŋ o di mi nyɛla haraam. Ka Naawuni yɛli, Kazalika, bɔyi lala n-nyɛla kazaba allazina min qablihim, ninvuɣu shɛba ban gari bɛ tooni la ka bɛ bohiri a daa ŋmalishiri Annabi n-kani. Kaman Naawuni yɛn tim o na, ti yɛn yɛl o mini jɛshiriku. Ka Annabi maa yɛli ba, Naawuni ni o jɛshiriku ka bɛ ti pa wumli saha ka bɛ zaɣisi Annabi maa yɛtɔɣa ka gbibi shiriku, ka ya ni Naawuni m-bɔri ka bɛ be lala maa. Ashee bɛ suhuyurili n-chɛ ka bɛ be lala maa. Lala ni ka bɛ be. Hataa zaa ku baɣisa na, hal ka bɛ ti lam Tinim Naawuni daazaa ba. Kul, Annabi, yɛli ba, Hal indakum min ilimin, ka lala dimbɔŋɔ baŋsim shɛli be yi sani din wuhiri ni Naawuni m-bɔri ka yi jɛmdi so pahi o zuɣu maa? Yi mali di baŋsim? To di yi beni, fatuhrijuuhu lanaa, yihiya li ti ti. Yihiya lala baŋsim ti ti ka ti nya. In tattabi'uuna, bimaana maa tattabi'uuna, pa shɛli ka yi doli, illa zɔnna, tɛha.

Anabi yɛlim ba, Falillahi tɔdi bɛ ni Duuma Naawuni, bo lee bɛ ni Naawuni, Al-Hujjatul Baaliga, hujja din pali, baaliga m-bala, din kul pali, bimaana Dagbanli hujja din paai tariga, ma bɛ ni ti paai tariga, ma di palimi maa. So ku tooi lahi chɛli n yili to dinzuɣu yɛlim ba ni hujja din pali di bɛm di ʒɛmi zaŋ ti Naawuni Naawuni n suhi hujja din pali falaw sha'a dinzuɣu Naawuni yi di bɔra lahadaakum ajimahin o naan dolisi yi zaasa amaa o ni bi dolisi yi zaa ka shɛba nyɛ chɛfurinim maa di pun nyɛla yɛtɔɣili nyɛli kadiima yɛtɔɣ kurili n pun nyɛli ka di bɛni Naana Titanlan ni nam ti yab Aadamu alihi taarihi puuni, ka chɛ ka zuriya kam ban yɛn yina Aadamu ni, dabba ni paɣiba, ka ti zaaha yina ti dimiya. Alami zarili m-bala. To ti ni yina ti dimiya ŋɔ ni yɛn ŋmaari yi shɛm, ka Naawuni ti ya yaa, Fariikun fil janna wa fariikun fi sa'iir. Yi puuni shɛb cham ti kpe alijanna, shɛb mi cham ti kpe buɣim ni. Lala ka Naawuni ŋmaali.

Sokam labimi shee maa puuni ka ti lahi kpe n-kpe taba ni ti kpahi di. Ka bɛ naai pɔbisi nyɛvili maa ka Aadam yina. To di zuɣu a bi nya hadiisi ni yɛli ni dee, Al-arwaahu jundun mujannada, bee o, nyɛviya nyɛla kaman tɔb bihi nyɛ ba ka bɛ laɣim gbum kaman a ni sakɔri ni yi laɣim gbum tab shɛm la, famaa ta'aarafa minhaa i'talafa. Dinzuɣu Alami zaba maa nya bɛ shɛŋa ti ni daa nya taba, ka baŋ taba, ka laɣim ni taba, Yi ti yina duna, yi yɛn laɣimmi kaman ti zaa ni laɣim ʒiya shɛm la. Dinzuɣu Alami zaba ni ti ban ʒiya ŋɔ zaa, ti daa bi mila taba. Hal a yi mi so ka o be China tiŋgbani ni o ku kpɛyaagi, o ku kpi shee laɣim.

Anabi miri ka a di shɛhira pahi bɛ zuɣu. Ban yi yina ti di shɛhira, tɔ ʒiri shɛhira ka bɛ di ŋɔ maa, nyɛ m-miri ka a di lala shɛhira maa m-pahi bɛ zuɣu, kaman naa na ti tan lana m-bɔri ka ti be ka ti jɛmdi buɣa maa. Tɔ bɛ yi yina ti di lala shɛhira, anabi miri ka a di lala shɛhira.

Yi puuni ŋun lee yɛn zaŋ ti ma ni anabi yɛla ata zuɣu, a ti wum zaŋ ti ma, n zaŋ ti a, n ku niŋ ŋɔ, n ku niŋ ŋɔ, ka ti ma ni alijanna, bee n zaŋ ti a, ni niŋ ŋɔ, ni niŋ ŋɔ, to yi puuni ŋun yɛn zaŋ ti ma yɛla ata, anabi ni yɛli lala ka o naan karim aaya shɛli ti ni yɛn karim ŋɔ, Kul! Anabi yɛli ma, Ta'alau, kamiya na, atilu ka n karim, maa harrama Rabbukum alaykum, binshɛɣu Naawuni ni niŋdi haramsi ti nya. Naawuni ni yɛli ni shɛli nyɛla hal, to kamiya na ka n karim li wuhi ya, tuuli Allaa tushiriku bihi shay'a, miriya ka yi bɔ binshɛɣu pahi Naawuni ni. Naawuni nam ti, to kul zaniya tuhi Naawuni, di bɔn ya binshɛɣu pahi Naawuni ni, jɛmmiya la Naawuni kɔŋko, di kpahiya doro. Dinzuɣu jɛma, di nyɛla buyi ka n yɛri li yuuni kam. di malila ibaada ka mali hidima. Ibaada ŋɔ maa nyɛla dabili ni yɛn jɛm ŋɔ Duuma Naawuni shɛm, ka Naawuni ti o laala ka ti o Alizanda. Jɛŋli din puhiri jɛma ŋɔ ibaada m-bala, din lɔri noli la ibaada m-bala, din tiri zaka ibaada m-bala, din niŋdi haʒi ibaada m-bala, tin niŋdi ŋɔ, tin niŋdi ŋɔ, tin niŋdi ŋɔ la ibaada m-bala. Dinzuɣu nir ku tooi yɛn puhi jiŋli, ka di nyɛla so zuɣu ka a puhiri jiŋli maa ka di pa ni Naawuni. A yi puhirili ka di nyɛla so zuɣu, pa Musulimi n-nyɛ li. A yi lɔri noli ka di nyɛla so zuɣu ka a lɔri li, pa Naawuni zuɣu, pa Musulimi n-nyɛ a. A yi tiri zaka ka di nyɛla so zuɣu, pa Musulimi n-nyɛ a. A yi niŋdi haji ka di nyɛ so zuɣu, pa Musulimi n-nyɛ a. Niŋmi ibaadanim ŋɔ ka di nyɛla Naawuni zuɣu ka a niŋ li, ka bɛ naan yi bol a Musulimi. To dinzuɣu Naa na ti tali lan zaligu puuni yaa o niŋ haramsi ti ti Alaah tu shiri ku bihi shɛi'an di bɔnya binshɛɣu pahi Naawuni jɛma ni haraamu n-nyɛ li ni daa dam mali binshɛɣu n-zaŋ pahi Naawuni zuɣu jɛmda ka ni wabil waalidaini ihsaanan ka Naawuni lee wan puhi ti shɛli yaha nyɛla ti jɛm ti laamba. ti jɛm ti laamba bilwaalidayni ihsaana yi ba mini yi ma nima ka yi niŋdi ba viɛnyɛliŋga to ashe Naawuni jɛma ti ni bo kpee pahi wa zuɣu wa zaŋla ee ba nim maa biɛhi suŋ niŋbu zaŋ ti ba nim maa yɛltɔɣa n zaŋ zali ti zuɣu talahi yaha haraamu n nyɛli ni bia yisina n zaɣisi o ba ni o ma doli Bia kam ŋun bi doli o ba ni o ma, o ku nya Naawuni niŋbu zuɣu. Bia kam ŋun mi bɔri ni o naba zani tiŋgbani ni a dunia yaa ŋɔ zuɣu, ka o yɛli o yuɣu chɛ ka a ba ni a ma yɛda be a zuɣu, a ba ni a ma yɛda dii be a zuɣu, tɔ a bukaata ni mali dunia. Hataa di afa n-ʒiya ŋɔ, Sheikh Hasbunallahu, bia ba ni ma yɛda di yihi niriba muɣisigu puuni. Niriba ata ban kana ti kpe zolɔŋ la puuni ka kuɣili la kana ti daaba ŋarigula ka bɛ yɛli, Shɛli n-kani yɛn yihi ti naɣila di kala kara ni Naawuni ti mini tum tuun shɛŋa ka di nyɛ tuun suma ka Naawuni yɛda be di ni. Bɛn kara yino yino yɛliya, M banim ma, n daa leeya ka m mali m banim ma ka n doli bɛ noli m-be ba viɛnyɛliŋga yuŋ bindirigu, n ku nyu yuŋ bindirigu m paɣaba ni m bihi bee biŋkɔripɔin ni m banim ma. Shee ba ni di pɔi ka ti gba naan ti di. Wee daha shɛli ka n ti chaŋ mɔɣu dari kabbu, ka dakuma maa niŋ ma tɔm ka n chaŋ kataŋa. N ti yɛn labina, n labila yuŋ tɔm shɛli na ka m ba ni m ma guhi ma je ka dɔni, ka n zaŋ bɛ yuŋ bindirigu maa niŋ m mi je ni n neei ba, ka m bihi kuhira kum, ka m mi ni bɛ so ku di shee m ba ni m ma di ya. N bi ti yɛn neei nolɔɣu kukoli ka bi neegi ka n zaŋ tiba ka bi di, shikuru alam, nolɔɣu kukoli ka bi neei ka n zaŋ tiba ka bi di, ka n paɣaba mini n bihi ka bi naan yi di. Tɔha zim bɔna a ni daa niŋ shɛm maa, di nyɛla nyin Naawuni a yɛda biɛlim, tim ti soli ka ti yina. Ka Naawuni vuui kuɣili maa, Dinzuɣu bilwaalidayni ihsaanan, din ŋun ŋuna din jɛma ŋɔ yaa bi booni la hidima, Naa biɛɣu ba naa ma viɛnyɛliŋga ti Dagbaŋ li ka ti ni kul yɛli a, O jɛm la naa, o jɛm la o ba ni o ma, di zaa jɛma jɛma, amaa Larɔbanchi puuni ka di mali waligimsim, di mali ibaada ka mali hidima. Ka Naa yɛli o, Laa taktulu awlaadakum min imlaakin, Naawuni lahi niŋ haramsi ti zuɣu ti ni dɔɣiri bi shɛba ti di kuri ba min imlaakin domin fara zuɣu.

Di Dagbanli, ti malila dɔɣu saɣisi ka mali dɔɣu din gandi n gandi. To dɔɣu saɣisi nyɛla haraama adiini puuni. Ŋman paɣa ŋɔ ni dɔɣi biɛhi ŋɔ tibili hali n dɔɣi yɛla maa yaɣi a mali taali. Amaa dɔɣu din gandi n gandi m paɣa ŋɔ ni dɔɣi ŋɔ, ŋmanbɔrinim piɛla m bihi maa, o bi lahi yɛn dɔɣi shee ti ma anahi nyaaŋa. Dama ŋun adiini bi mɔh li, dini nyɛ tanziimun nasab. To dinzuɣu m miri ya ka yi kuri yi bihi domin yi zɔrila dabiɛm ni fara, Nahanu narzukukum, Tinim Naawuni n-yɛn larigi ya ariziki, wa iyyahum, bihi maa gba Ti ni yɛn larigi ba ariziki. Kpɛna wala takrabul fawahisha, m miri ya ka yi miri ti ya kavi tuma, dini nyɛ zina. Di miri ya zina, Naawuni bɛ yɛn ni ti ni niŋ o mabihi, o yɛn ni ti ni miri li.

Biɛn kuom nyɛ din mali paɣa ka niŋ zina. Biɛn kuom biɛm to to dinzuɣu ni ni yi di ku nya nyɛvili shɛli Naawuni ni niŋdi kub haramsi shee deei nira haki. Zaalikum wasɔakum bihi, o yɛn lala ŋɔ maa ti n yɛli shɛli ŋɔ, dini ka Naawuni mali niŋdi ya wasirchi. Ni yi zaŋ li tum tuma, la'allakum ta'akiluun, o yi zaŋ tum tuma hakiika yi nyɛla ninvuɣ shɛba ban yɛn niŋ hankali, ban yɛn mali hankali. Naawuni zaŋ ti zaŋ paai hankayɛnim ni. Di zuɣu di ka la Buhari mini Muslim puuni na, Ibn Mas'ud n-yɛliya ni Annabi yɛliya, Laa ahada agyabu min Allahi, so n-kani n-zabiri nyuli ti paai Naawuni. Ŋun kam zabiri nyuli, nab a nyuli dolila Naawuni nyaŋ. Min ajili zalika, lala nyuli shɛli Naawuni ni zabiri ŋɔ zuɣu, harrama al-fawahisha, ka Naawuni niŋ kavi tuma haramsi, maa zɔhara minha wa maa batɔna, din sɔɣi ni din yi polo, Naawuni niŋ di haramsi ti zuɣu ni ti di niŋ li. Ka a kana Buhari mini Muslim puuni Abdullahi bin Mas'ud hadiisi ka o yɛliya, Sa'ala Rasulullah, annahu sa'ala Rasulalahi sallallahu alaihi wa sallam,

ka a ku a bia domin a zɔrimi ni o ti di o pahi a zuɣu ka yi zaaha diri bindirigu. Kultu summa ayyu, man yɛl a Nabi ka di nyaaŋa din lee lahi pahi? Kaala a Nabi ŋun yɛl an tuzaani halilata jaarika, a zaŋ a ʒiʒii ni kpee paɣa niŋ zima, ma nyin vi Naamma, nyama nyin n-di vi Naawuni sani, ka di vi a ʒiʒii ni tab sani. A mi lahi tiligi ni na, nyini m bi zo Naawuni vi, nyini m bi lahi zo aziziini kpee vi, ka ti zaŋdi aziziini kpee paɣa n-niŋdi zina tɔtaali zaɣ'titali m-bala maa. Ka ti kana hal ni o yo, Buhari mini Muslim, Ibn Mas'ud yɛliya, Ni Annabi Muhammad yɛli, Laa yahillu damma imri'in Muslim, Daadam ŋun nyɛ musulimi, o ʒim kpam kpaaba bi niŋ halalsi yashahadu an laa ilaha illallah, daadam kam ŋun dihi tabili ni a karshe Naawuni, wa anni rasuulullah, ka dihi tabili ni man Annabi nyɛla Naawuni tumo, to di bi niŋ halalsi ni yi kpaai lala nir maa ʒim illa bi ihdee thalaasin, naɣila yɛla ata puuni yiŋga, ka lala musulimi ŋun dihi tabili ni a karshe Naawuni, Muhammad nyɛla Naawuni tum o yɛla ata puuni yiŋga ka o yi tum li, Athayyibu Zani. A nya li? Thayyibu Zani nyamiya ti, ti, ti ni yɛn kpuɣi li shɛm ka di tooi n ku bukaata, ka mali mafuhumi kaman kampaŋ pɔi naa ŋɔ yi niŋ zina ka ti gbaai o ti yɛn ku o mi. Amaa yuuni la ŋun na wei daa niŋ zina ti yɛn figu la bara ti kɔb mali zaa mini ni ŋun daa nyɛ jiŋli ŋɔ maa dakoya bee dakoya chairman. Amaa zuŋɔ Naawuni yu pɔni. Naawuni yiho di dakoya chairman sayi la ŋun mi tabisiri maa mani yɛligu ti wom o tuma ka n kalisi. Dinzuɣu kamani wan ʒiya ŋɔ yi niŋ zina ti lib o kuɣa ko. Ewurehi ayi la bɛ mi di yɛla sɛ yi bi zaa mi abayi do bɛ paɣa lan yi niŋ zina bi gba o bi diri o nyɛvuli ti kpahi tɔɣa maa ni ni wa nyaanga wa nafsi bi nafsi ni di di nyɛvuli bi kuro gba ŋun pahi wa taariku li diinihi mufaariku li jamaa ninvuɣu so ŋun chɛ wa daadiini ka wali wa maa yihi wa maŋ musulinim laɣingu puuni din ka ti boli ridda kamani tin kuli ʒiya ŋɔ Naawuni gum ti ka ti pun saya maa kuli a puhi jiŋli ka bi wali ŋɔ sakpɛli maa kuli a puhi maa ni kuli niŋ kuli a puhi kuli a puhi to bɛ yɛn tuhi la daba ata daba ata maa ni bɛ yɛlo Naawuni yɛtɔɣa ka o gbaali ka lamina ti leei musulmi fine Amaa daba ata maa ka ka o na kuli ʒiya la to yɛn diri o nyɛvuli ti kpahi yuli o. To dinzuɣu ni ka ti yɛn dɔni Naawuni paai ti naa be so ka ti soli atakira bo maa la yɛ ti yino domi din ni maa zaa yɛtɔɣ wɔɣila be di puuni. Zuŋɔ mi ha yɛla la, dinzuɣu ti yɛn zaŋ li kpɛŋɔ ka Madaha niŋ zikiri saha yi beni ka ti karim bia waa ni. ka chɛ hal lala puuni. Dindɔŋɔ, ti kɔŋ ti Suurodba Naawuni, ti daalifa kpɛmaana ti sheebu shɛba Hasbunallahu wa ni'mal wakiil, takura di tiŋgbani ni ka o ʒiya, amaa ka lee ku na yiɣi ŋɔ nolɔri ni nti niŋdi tabisiri mɔɣu tiŋgbani ŋɔ puuni. Dama Naawumini mɔɣunim maa mi n-kana zuŋmaa dali ban yi puhi zuŋmaa bɛ di ʒiinila tabisiri pɔi ka naan pun daa sa dini n-tooi chaansi ka o tooi kani ŋɔ maa. O ni kul kpuɣi yiŋa ni napɔŋ yi yiŋ ka chɛ o paɣiba ni o bihi ni suhudoo shɛm, Naawuni chɛ ka o tuhi alab ti paai ba ni suhudoo. Naawuni niŋ ma yiko ka o ni kani ŋɔ maa ka n nya di Sɛyida tatibu n-niŋ a noli yɛli ti zaŋ ti o yuun na. Shehu Barhama ŋun ŋuna tiŋ ŋun na bi niŋ balaga ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yurilim. ka di ni bɛ o so. Di zuɣu musulimi kam, doo nya a bee paɣa nya a, kɔŋ ma a maŋ ka bɛ boli a yura n-zaŋ ti Annabi Muhammad sallallahu. Nyin dee yura Annabi Muhammad yurilim din nyɛ yɛlimaŋli, to binshɛɣukam salo ni zo n-doli dunia di gba ni yu a. Liɣiri ka a yi bɔri ka yura Annabi, to liɣiri ni yu a. Paɣa ka a yi bɔra ka yuri a nabi so, paɣa ni yu a. Amaa a yi chɛ a nabi yurilim ka zo n-doli liɣiri yurilim, to a yuli fara. Dinzuɣu Shehu yɛla ni ya, Halilay ya murra bi ala hadrati sana, sina, bɛ o ma Rasulillahi, suhala Shehu Sayani o nyɛla a nabi timsili n-nyɛ o, ka o nyɛ ŋun viɛla.

Donso tinim ban gba zaa teeri Ibrahimma yɛli, A yi nyam ka ti gba beni ka salo yuri ti, pa ti kpaŋmaŋ chɛ ka bɛ yuri ti, ti yurila bɛ ni yuri so. Dinzuɣu ka yɛli, Haliila ya n simnim ayi, di mi nyɛla Laarubawanima ban nyɛ bɛ Aruudu baŋdiba, yili yiiniba, bɛ tooi mali li mi tiri ŋmahinli kamani o yi chana ni o wahu. O bimbarigu m-bala ni o takɔbi shɛli wan nyaɣiri la bɛ ban ka o boli simnim ayi. Mahal Ishiriniya lan gba yɛli, Hal yi lahi ya ka o yaa wan bari wɔri so ni takɔbi shɛli wan nyaɣi la, dini ka o yɛli ŋɔ? Tɔ dini ka Shehu gba kana ti yɛli ya, Hal yi lahi ya yaayinim simnim ayi n-wɔhu?

Shihiri nim milinsi mani Ibrahimma milinsi, kaifa wula n lee nyɛ ahadiya indahu n daalikauli Annabi sani? Wula n lee nyɛli? Fa inna lahu indi la ahada, waya baŋ kadama ŋuna Annabi Muhammad wa mali alikauli n sani m poya, lala alikauli maa ka di nyɛ bɛn bɔbi ni wasiki din nyɛ naani, kaman fa inna li zimmatu minhu bi tasmiyati Muhammadin, Muhammad di boosani. Man mali alikawali ni Annabi Muhammad domin yuli m-booni Muhammad. Biɛɣu ni Kiyaama, Annabi yɛn tim timla sandaa ha ka ti di paaya ŋunkam yuli booni Muhammadu Ahmadu o chaŋ ti kpe alijanna. Donzuɣu m mali lala la alikawali ni Annabi Muhammad domin yuli m-booni Muhammadu. To dini ka Shehu gba yɛli, Fa inna lahu indi, a gba ya be o. Di maana fa inna indii lahu la ahadan muwathikin, o yɛn poya m mali alikauli din nyɛ naani ka di ku tooi chihi ka di be n sani zaŋ ti Annabi Muhammad, ka alikauli maa nyɛla m bi yuri so, m bi bɔri so, m bi niŋdi so hidima shɛ Annabi Muhammad, di di goni halatu lahu billati bimbo bizaati Naawuni palimi ti ni.